Bon dia, bon tardi y bon nochi. Awe den mundo di Crypto cu Reginald y cu Crypto Profeta. Awe nos tin anunsionan cu ta di sumamente importante. Na prome luga, tin cu bisa semper den mi videonan, nos no ta un consehero financiero. Tur loke nos ta haci esaki ta pa entretene bo y tambe pa. Bo haña mas edukashon den mundu di kripto òf over di mundu di kripto? Awe e kriptoprofeta tin e anunsio òf e informashon ku ta di sumamente importante pa abo, pa bo kas, bo famia, pero tambe bo konosínan. Kòrda bo, ora ku bo subi, kòrda ku bo tin ku yuda. Dos mil bintidós, Pulse Chain Bridge. Mi ta ke bo splika nos un wokio over di pasobra pape wòri tambe over di Pulse Chain. Uh, mi te kere ku bo dis duna nos un tiki eksplikashon over di e bridge. Ja, anto pa kiko bridge ki te bai eigenlijk uh, eh, wordo usa. Bon, um, den, den e, e mundo aki di crypto nos ta wa ku hopi, hopi na proyekto nan, hopi persona nan ke um, hasi un transishon of nan ke migra pa otro plataforma nan. Ora, ora ku nos pape di plataforma nan, ora, ora ku nos pape di netwerk, nos ta papeando di plataformanan ku ta duna nos e fasilidat pa por move nos mes na diferente sekshon of lugarnan den kripto. Ban bisa den e kaso aki nos tin nètwèrknan. Nètwèrk ta konsistí den proyektonan ku ta fasilitá bo ku bo por hasi bo transakshonnan mas lié. Den e kaso aki nos tin Ethereum ta e number uno di nètwèrk, bèrdat? kaminda ku nan ta fasilitá ta duna nos loke loke nos ta yama un smart contract. Anto Ethereum ta un netwerk. Ya, un netwerk ta un un netwerk ku ta komunikabo ku otro otro personanan of otro walletnan ku bo por manda bo monedanan na un otro wallet di otro persona. Nos tin Cardano tambe ta un netwerk. Nan tin nan propio netwerk, nan tin nan propio protokol. Kon nan por fasilitá e forma di envio di sèn mas rápido? Nos tin Solana tambe. Nos tin XRP tambe. Nos tin Polkadot, nos tin Avalanche. Tur e, e, e muntnan aki tin nan eigen netwerk. Bon, pa bo por navegá bo mes na e netwerknan aki, bo mester di algu ku ta yama bridge, puente. E pue, e bridge aki ta konsistí den un puente ku ta komuniká bo ku diferente tipo di plataformanan. Ok? Den e kaso aki, nos tin pulse, e, e pulse chain bridge, la kual ta bai duna nos e akseso pa komunikashon di Ethereum na pulse chain. Ke men, nos ta bai tin akseso pa dos tipo di netwerk. Kiko ta pasando dor ku nos ta bai haña un airdrop di tur nos muntennan riba e nètwèrk di Ethereum? Anto nos ta bai nos ta bai tin mester di un bridge, un puente, pa komuniká nos mes ku e muntennan ku nos ta bai tin e airdrop riba e, e, e banda di Pulse Chain. Den e kaso aki, nos mester tin un puente, mané nos ta mirando aki, ku ta bai komuniká nos ku e, e, e nètwèrk di uh, pulse chain. Den e caso aquí, mi te vai mostrar boso un ejemplo. Vai mostrar boso un ejemplo. Essa aqui tá um exemplo de pulse chain. Ok? Então, o bridge aqui, o puente aqui, tá vai só com nós por ter comunicação com tour e netwerk nan aqui. Netwerk de uh, Matic Polygon, Avalanche, Anto pa tin acceso na tur e muntnan aki bo mester tin bo mester tin un bridge. Anto e bridge aki ta na bo e facilidad cu bo por comunica bo mes cu otro muntennan den e sectornan aki, den e netwerknan aki. Santo wak? Dus, ik den e ka... Un pregunta. Segun, um, mi ta kere cu e hombre aki, um, Richard Hart, ku a hasi hex, ku a hasi pulse chain, ku a hasi pulse X. Mi ta kere ku loke el a bin kuné aki, e brecha aki ta un kos ingeniosamente, un genius. Pasobra nos por komuniká ku tur, tur, kos ta bisa, tur netwerk, òf no?

Paso ku ta e paso di e bridge aki ku ta pa komuniká nos mes ku e plataforma di Pulse Chain. Anto den e kaso aki esaki ta hopi fásil, simplemente bo ta konektá bo wallet, konektá bo wallet, e ta bisa bo, ok, bo ta riba Binance Smart Chain, mi ta bin aki na nan, mi ta kambia mi, mi, mi testnet dos, Anto akina bosnan ta wak si mi bai na mi kuminsamentu bosnan por wak awor aki ku mi por hasi un transakshon of mi por hasi un transferensia, berdat? Mi por hasi un transferensia di mi Ethereum nan pa mi Pulse, mi Pulse uh, netwerk. Anto viceversa tambe. Kaya mo por cambia di bo netwerk posje na Ethereum. Paso den kaso aki, to te haina nos no tabay tin un, un, un forma di saka sen for di posje pa buta na di un exchange, pero si bo pa saka nan di Ethereum, man na pa un exchange. Ya esaki te kaso ku ta bai pasa e e loke ku nos ta bai wak den e kaso aki ku pulse chain. Pero den e kaso aki e bridge aki, e puente aki ta duna nos e fasilidat pa komunika nos mes ku e pulse chain. Pero kiko ta bai pasa ku e personanan ku a sacrifica pa pos ex y no pa pos chain. Nan no por haci transaccion paso nan tin mester di pos chain pa haci transaccion riba e netwerk di pos chain. Den otro palabra. Repite goe pa mi trobe, please. Esunan cu a sacrifica pa pos ex, cu ta e decentralized exchange, Nan no por hasi transakshon paso nan mester tin di pulse chain pa hasi transakshon. Kada netwerk tin nan main token, nan main muntenan ku nan por hasi transakshon kuné. Den e kaso aki, e úniko forma ku bo por hasi transakshon riba e netwerk di pulse chain ta ku ora ku nan bai hasi un snapshot di bo a munten na riba Ethereum, bo mester tin a, aunque sea 0.001 Ethereum, anto ku esaki bo por hasi un transakshon. Ke men disi, bo tin 0.01 Ethereum, bo ta hanja 0.01 postchain. Ya? Bo tin 0.03 Ethereum, bo ta hanja 0.3 0.03 y and post chain. Que mente esta na bo chance pa bo hace bo transacción. Bo mester tin algo door cu bo no bo no tin acceso pa compra post chain, bo mester tin algo pa hace bo transacción cune riba e post chain netwerk. Si no, bo tin cu warda te cu ora nan habri e puente aki pa bo hace bo transacción nan. Ta pone pa bo por cumpra, no? Pa bo cumpra e pulse chain. Sí, exactamente. Ke men di, um, den e caso aki pa abo cu no a cumpra pulse chain, ta bai ta un poquito mas difícil, paso bo tin cu wara te cu ora nan habilita e, e, e, e, e bridge aki pa bo, bo drenta cu bo um, liquidez di parte di

Sí, sí, ta mester sigur, sigur cu ta, cu ta posible, pero esaki nos ta lag'é solamente e ta un tiki exclusivo. Exactamente, pa un grupo Yes, exclusivo. Sí, nos ta, nos ta bisa esaki, e ta exclusivo solamente pa e hendenan cu ta, ah, cu ta mira nos, ah, cu ta mira nos canal of ta mira nos ah, ah, video, solamente hendenan cu ta di papiamento, pasobra eigenlijk e cos aki ta pa e hendenan of e antiyanonan of enan di Antias, di Karibe, ku ta papia i komprendé e idioma papiamentu. Eksaktamente. Anto esaki ta e, e, e, e forma ku bo por hasi bo transakshonnan den Pulse Chain. Otro kos, otro kos, despensa, otro kos. Kiko um, Kiko ta eigenlijk e beneficio pa bo tin uh, e, e sake to, e pos chain um, uh, plus e pos X? E fina lo ta mas barata of kon e koita? Bon, den e caso aki, nos tin un ejemplo ku Ethereum. Ethereum ta, bo po hasi bo transacciona, pero bo ta paga un costo hopi haltu di fee. Kiko ta pasando ku hopi hende ta keha nan mes pasó nan ta mirando ku e kosto di transakshon di un di un munt, un token ta hopi karu. Ke men di den e post-chain netwerk aki nan a desminuí, nan a baha e kosto aki na un sero punto sero sero sero sero un Munt. Igo? Si. wow. Ke men e koi? Ke men e transakshon, e, tra, e solamente e transakshon, e transaction, e transaction fee, ya? Yeah? Solamente e transaction fee di post chain Kuné bo por hasi aproksimadamente sinkuenta transakshon. Wow! Aproksimadamente sinkuenta transakshon ku un pos shen so. Wow, ey. Dus, dus Ethereum a pensa, a pensa den un kaso ku nan tabata bai tin um, Ethereum 2.0 ku tabata bai fasilitá pa hasi e fina mucho mas barata, pero ki a para bira ku e feesnan ta a para bira mas haltu. Ke men di nan no tin adoptashon, adaption, adoption. Kiko ta adoption? Ku nos por trese mas hende pa nan por disfrutá tambe di e kripto, di kripto, ah. disfrutar di e, e plataforma nan, disfrutar di e yield farming nan, disfrutar di e proyecto nan, pero nan no por disfrutar pa sobra e fee, e transaction fee nan ta hopi haltu. Ke men di, ban bisa ku bo ta bibien, bibando na Afrika, ban bisa ku bo ta bibando na Republika Dominikana, ban bisa ku bo ta bibando den e terser, terser mundu aki. Pero bo no tin sen pa hasi un transakshon di un munt, paso un transakshon solamente ta kosta bo aproksimadamente shen dòler. Wow, wow, wow, wow. Anto kiko Pulse Chain a hasi? Pulse Chain a desminuí a desminuí na un sinku, ban bisa un sinku eks, un sinku eks of mas di un sinku eks, un sinku mil eks, nan a desminuí e kantidat di fee ku bo tin ku paga pa hasi un transakshon. Ke men di ku un solo pos chain bo por hasi aproksimadamente 50 transakshonnan. Ta kere ku e hòmber, e hòmber Richard Hart aki, um, mi ta kere ku el a bini ku tur e kos aki pa yuda nos totalmente. Eksaktamente. Esaki tabata e propósito di dje, pasó nos ku tin e eksperensia di por saka nos tekennan, la kual nos ta bai papia tambe den otro video, nos ta papia di nos tekennan, ta, e ta bira hopi difísil pa nos saka, Ok, mané, bo stampa wak, e saki ta bai para bira e, e kosto di feednan, nos ta bai, mi ta bai hasi un transakshon, of Uh, mi ta bai haci un transacción pa bos nan pa wak. Con barata e fees di post chain ta bai ta. Ok? De bai haci un, un ejemplo pa bos nan wak. Te buta ki nana un uno. Anto mi ta bai haci un transacción. Anto bos nan ta bai para wak a wak. Mi ta haci un send. Anto awor aquí bos nan ta wak. Esa ki ta transacción. Esa ki ta e costo di fee ku botan haci di transacción. Den e caso aki, Ethereum su fees nan solamente pa su transaccion ta hopi halto. Que men di, ta esaki ta beneficio nan di Team Pulse Chain. Santa wak? Que men, bo no ta perde, bo no ta perde sen, bo ta gana sen den e caso aki di con, paso bo fee nan ta dje low aki, cu bo tin, bo por multiplica, bo por haci mas transaccion. Que men di, te ayina mi por haci un Pulse Chain, Mi por sigui hasi transakshon, anto eksa ki tin ku yena ki nanan, e tin ku yega ki nanan, e tin ku yega ki nanan, pa hasi un, un so transakshon. Ke men di, por, for elke nul, mane bo santa wak, por elke nul, wak, ban wak, aki na bo por hasi un transakshon. E no akaba ainda si, ora, e para submitting a transaction inga. Si, si, si, ah, so, simplemente mi ta mostrando nan e ehempel aki di e, e kos, e transakshon. Ban wak, bo ta hasi un transakshon, bo ta bolbe hasi otro transakshon, Okay. E ta cumple, e ta bira uno, dies cuater, bo ta haci otro transaccion mas, un dies cuater, e ta bira uno, binti uno, otro transaccion mas, que men, den e caso aki, pa haci transaccion a traves di e bridge aki, bo por tin cu un pulse chain, bo por haci aproximadamente dies transaccion. Hopi bon, ke aki ta nifiká un kos ku eigelik mi ta sobra, mi ta sobra eigelik mas plaka pa mi por sigui hasi transakshonnan di di òf kumpra mi mi mi monedanan, mi kriptonan. Eksaktamente. Anto akinan mi ta bai mustra boso nan ta kuantu e balor ta. I ta ki liye bo por hasi un transakshon. Bos no manera ta wak den e kaso aki, bo ta wak, a ma a mi a transportá e value di un, ta aser ke a bos nan wak? Pero esaki ta gewoon un test, toch? Un test. Esaki ta un test, esaki ta un test. Boto wak aki na ma, ma, ma transporta e valor tabata 0.1 pols, e maximum di fi ta 0.00007. 0.00007. Ke men di Ku un dollar, bo ta, wow, esaki ta un kos inkreibel, paso nos a kumpra pulse chain, den kuminsamentu, 0.0001 dollar, 01. 01. Ke men, un pulse chain so. Sí, un pulse chain so. Un pulse chain so. Barata bes. Hopi barata. Anto esa kita beats nan, esa kita number dan na na bota bira ku na

Dos bit pa gas. Hopi, hopi, hopi barata. Echt, echt barata. Ke men di, akina nos bo wak, bo wak e transakshon na, si no hasi un transakshon, ban bisa mi ke hasi un transakshon di un munt pa otro, mi ta bai manda un munt na un wallet awor aki pa bos nan wak. Un ehèmpel awor aki, mi ta bai hasi un ehèmpel pa bos nan wak ki kili'e e transakshon aki ta wòrdu hasi. Ya, mi ta manda 0.01 tambe, unu. Mi ta manda esaki na e wallet aki, konfirma mi transakshon, anto den unu, dos, tres, kuater, sinku, seis, shete, ocho, nuebe, aproksimadamente un. Dies. Menos ku dies. Menos ku dies, ahi ta. Ese konto. Da klik riba dje, e ta manda mi na mi transakshon, anto e ta bisa mi den kuantu segundo, den aproksimadamente binti sekonde, dri sekonde, konfirm'é, el a konfirmá transakshon den tres punto ochenta i ocho sekonde. P'e men, bo ta konfirmá, despues bo ta hasi transakshon. Ke men di den Binti secondo mi aña mi transaccion. Corda bon, bo ke manda bose na Western Union, na Corsou, of na otro camina San Domingo, bo tin guarda 15 minuut of un tiki mas. Ke mende esaki bo den transaccion baha si 20 secondo, bo transaccion a yega na bo wallet caba. Anto wak esaki ta e sum mas importante. Mi a manda un balor di 0.001 pos. Ya? Awo, wak cuanto e fee ta? 0,0 sero, sero, sero, kuater. Wauw! Medi e no ta, e no ta, e no ta, e nan, e ta veertien duizendste. Exactamente, veertien duizendste. Awor que si nos va toma un ejemplo de un transacción riba Ethereum, anto mi te vai mostra boso tambe, bos nan wak. Mi ta mustra boso pa bosnan wak kiko ta un, un enbio. Mi ta bai mustra boso, mi ta bai tuma esaki mané un ehempel, ya? Wa bosnan ta wak awor ki e ehempel di e enbio aki, anto bosnan por wak kuantu esaki a kosta. 6 dollar. 0.0002 dollar pa transakshon. E pero ta Ethereum. Esa, esaki ta Ethereum, ya?

Poshi, no soba e gui aki, o a cuanto gui eta. Santa wak. Da pesai nos tin ku, da pesai mi ta bisando bos nan, post chain is the way to go. Así que hasta la próxima mi gente. Sí, danki um, Crypto Profeta, gra, danki pa e informacionan ku pa duna referente di mercado over di POSX y tambe POS chain. y loke tambe nos por verwachta otro mbia mas informacion nos lo haña di cu Crypto Profeta y tambe manera mi ta bisa semper den tur mi videonan ora bo nos no ta un consehero financiero esaki mi tin cu herala e hopi bia pa despues nan un hende mi bisa si nos a sigui bo stan no. Bo mes tin ku hasi bo propio investigashon i de forma aki tambe kor bo nos ta gewon pa entretené bo i tambe pa eduká bo den e área aki. Kor bai riba tambe riba YouTube kanal Kripto Profeta tambe lo por haña mas tantu informashon tambe di referente di su videonan i informashon tambe. I pa tur hende ku tin gana di tuma un kurso o ku tin gana di sa algu mas over di kripto den tokante di trading tambe e por aserká nos, tambe nos lo bini ku e e informashon i kuantu e kostonan lo sali. I tambe por último nos tin un eksklusividat Si bo ta interesá den kumpra pulse chain, bo por aserká nos um, automáticamente anto o via di un e mail ku ta ki bou nan, e mail ku ta ki nan, bo ta mande mail anto e ori nos lo bisabu lo ke bo tin ku hasi pa bo por haña bo pulse chain nan seka nos eksklusivamente. I por último, mi na bisa semper, Um, si bo gusta nos video, kora share, laga comentario, da like, dale bel tambe, y así que tur notificación nobo ku bini, y tur video nobo ku bini ku información de mundo de cripto, abo tambe lo ta esun prome ku lo ayere. Resto bisa sempre tambe, ayo, y pabotin un dia bendicionado. Ayo!